מרה פאר א חבר. א בחור פרעגט מיר היינט צו קען עפענען א דירה, זאג איך אים ניין, פארוואס נישט? ווייל דו האסט א טעלעפאן. איז וואס? זאג איך דא אין ישיבה וועט ער דיך נישט אוועק שיקן, יעדער קען נעמען חיזוק, איך וועל עפענען א דירה אונטער מיין נאמען און מ'וועט שטיין און וואטשן מאוויס? קענסט דאך שוין פארן אויף ארץ ישראל און זיך איינגעבן אז דו לערנסט אין מיר, און זאגן די ליגנט פאר דיין טאטע און מאמע אז דו לערנסט אין מיר, וועסטו אהיים קומען, וועסטו האלטן א ספר אונטער די האנט, וועסט אראפ רוקן די הוט, ביז דא, שוין, זאגן פססססססססססס, א טשאטשקע, דא אין ישיבה, איך גיב דיר נישט א, איך לאז דיר נישט עפענען א דירה, בשום אין אופן, אז די ישיבה טראסט מיך נישט, איך טראסט דיך יא, וועסט קומען אין ישיבה דא הערן חיזוק, מאכן א שטוב, א דירה. מיר זיצן און וואטשן קוקן און טאג און נאכט קוקן רחמנא ליצלן מאוויס רייסט דיך אויס דיין לעבן, טא זאגט מיר דער בחור איך האלט אנדערש פון די ראש ישיבה, זאג איך נו איך ווער נישט ברוגז אז די האלטסט אנדערש פון מיר, איך בין נישט ברוגז, איך האלט א טעלעפאן איז יא א גוטע זאך, זאג איך נו זייער גוט א מחיה איך האב נישט קיין פראבלעם איך האב נישט קיין פראבלעם. איך דארף שוין אוועק שיקן פון דא, אז איך וועל זען אז דאס ווייזן פאר בחורים שיקן פאר בחורים ניבול פה, וועל דיך ארויס כאפן ביים קראגן איך דיך ארויס שמייסן פון דא, ווילאנג דו האלטסט ביי דיר אין טאש צואה, גייט נישט אן, קומסט אריין אין בית מדרש ווילסט הערן אביסל שיעור אביסל חיזוק, האלטסט ביי דיר אין טאש חאזעריי, איך גיי דיך נישט אויסטאפן דיינע טאשן, ברוך השם איך טאפ נישט אויס קיין טאשן פון קיינעם, אז איך וועל הערן אז דו רעדסט צו א צווייטער בחור ניבול פה, איך וועל דיך אנכאפן דיך ארויס ווארפן פון דא. מען קען עס נישט באהאלטן, ס ה מען האלט עס א וואך צוויי עס קומט שטומט ארויף, איך וויל הערן אז דו רעדסט צו א צווייטן בחור חאזעריי, ארויס שמייסן פון דא, א דירה צו עפענען? ניין, איך האב צוויי דריי דירה'לעך דא, ס'איז אנגעפילט שוין, איך ווייס נישט ווי איז נאך דא פלאץ, בחורים וואס האבן נישט קיין טעלעפאן, די ישיבה האלט נישט פון מיר, איך האלט יא פון דיר, ישיבה האט נישט קיין רחמנות אויף מיר, איך האב סאך מער רחמנות אויף דיר, איך בין די גרעסטע רחמנות. כ'האב מער רחמנות אויף א בחור וואס האט א טעלעפאן, פארקערט, כ'האב די הארץ גייט מיר אסאך מער אויס, איך האב אסאך מער אינזין מיט די תפילות, כ'וועל נישט יעצט גיין קויפן א טעלעפאן וועגן דעם, כ'בעט אסאך פאר די בחורים וואס האבן טעלעפאן, וואס וואס מיינסטו, וואס ביסטו גליקליך, וואס האסטו, קענסטעך קענסטעך באקומען א טייערע איידעלע מיידל, וואס איז דא בעסערס אז מען האט חתונה מיט א איידעלע מיידל, א זויבערע מיידל, א קלינע מיידל, ביידע צוזאמען הייבן אן א שיין לעבן. וואס דארפסטו? ניין, איך קוק עבירות, זאל איך ברענגען א מיידל וואס איר קוקט עבירות? נו, ווילסטו ענדיגן מיט איר? און מיט די, באלד טוסטו נאך עפענען הכנסת אורחים אין דיין הויז, נאך אריין רופן מענטשן אויך, נו, און זיין די גרוש פון שטאט, זיין די פלאץ ביי דיר וואס דארט וועט מען טון עבירות. שוימי שמים. ווען מ'האט חתונה נעמט מען נישט אריין קיינעם אינדערהיים. זאג עס פאר אלע חתנים. ווען מ'האט חתונה נעמט מען קיינעם נישט אריין אינדערהיים. שנה ראשונה, שנה שניה, די ערשטע פאר יאר איז דא אלעס א פרייוועט זאך. נישטא קיין חברים קומען קוקן אין דירה. פשטו א זאך, יא אבער איך וויל ווייזן מיין בעדרום, פשטו א זאך, בעדרום ווייזט מען נישט קיינמאל נישט, א שלאף שטוב איז א פארמאכטע פלאץ פאר אלעמען, קיינער קוקט נישט, ברוך השם כ'האב שוין חתונה געמאכט אפאר קינדערלעך, איך גיי נישט קיינמאל אריין אין זייער שלאף שטוב קוקן, איך גיי אפילו נישט אין זייער דירה, איך האב א איידעם אבער קיינמאל נישט אריין אין זיין דירה, ביי דיר בין איך יא געווען, שוין חתונה געהאט א יאר, שוין חתונה געהאט א יאר? מער ווי א יאר, יאר אהאלב האבן גענומען די דירה, פאר די חתונה האב איך מסדר געווען די דירה, וואס איך גיי צו מיין זון'ס דירה, לעב איך דיין לעבן, פריוואטע לעבן, די אלע וואס וואס האבן שוין קינדער, אדער זיי זענען שוין א עלטערע קאפל, זאג איך זיי נעם אריין אמאל א גאסט פאר שבת א סעודה, און זיי מחזק אויכעט ביים שבת טיש, וואס רעדט מען? מען טרינקט, מען טרינקט, וואס טרינקט מען ביי די טיש? ברוינפן? וויסקי? וואס טרינקט מען? חס ושלום. אה, מען רעדט אביסל, מאכט נישט קיין לאנגע סדר, מען רעדט אביסל פון ר' און מען פארציילט אז איך בין אויך געווען א בחור און דער ראש ישיבה האט אויף מיך אויכעט געזאגט, און פארקערט ווי א שטיק צייט וואס דער ישיבה האט מיך אויפגעהערט צו זאגן מוסר, איך האב מיך געפילט איך האב נישט קיין שום שייכות אין די פלאץ. יא. יא. האסט דיך גוט געפילט היינט? ביסט אריבערגעקומען פון ארץ ישראל? כ'האב דיך אויפגענומען מיט א שמייכל. האסט דיך גוט געפילט נעכטן ביי די חתונה? כ'האב דיך געטראפן, כ'האב דיך געגעבן א שמייכל. ווי לאנג מיינסטו גייסט דיך גוט פילן מיט דעם? אויב איך גיי ממשיך זיין מיט דעם פאר א חודש, ווען איך טרעף דיך גיי איך באקומען אזא שמייכל. איך מיין דו גייסט אנהייבן טראכטן בונו של עולם. גארנישט, די שיר זאגט מיר שוין גארנישט אמאל אזא. אלעס איז פיין. אזוי צעבראכן בין איך שוין אז מ'דארף מיך. דער רבי. אמאל געשיקט א בריוו פאר זיין טאכטער שרה, קענסט די מעשה נפתלי? זי איז געלערנט ביי מהראש אין ישיבה, מהראש פלעגט געבן פסקים, מהראש פלעגט געבן פסקים, אה? מהראש האט אמאל געשריגן אויף דיר? מהראש האט אמאל געגעבן א פאטש? נישט פאר דיר אויף אנדערע בחורים? האבן ראש ל געגעבן פסקים יא? היינט טראכסטו צוריק ס'איז גוט געווען? האבן ראש ל מיר געזאגט וואס צו טון? אאפס. ס'איז אביסל שווער, ס'איז נישט אזוי געשמאק אבער מ'דארף האבן חיזוק אבער. דער רבי האט געהאט א טאכטער שרה. דער רבי האט מורא'דיג מורא'דיג אויסגערימט זיינע קינדער, דער רבי האט מורא'דיג אויסגערימט זיינע קינדער, דאס שיח איז דער רבי רעדט פון זיינע קינדער, דאס איז מורא'דיגע מורא'דיגע נשמות וואס ער האט אראפגעברענגט פון הימל, און דער רבי האט מורא'דיג אויסגערימט זיינע זיינע אייניקלעך, און דער רבי האט געזאגט קלאר אז משיח העט ארויסקומען פון זיינע דורות, און איך האב געזען א אינטערעסאנטע זאך ביי מהרש, אמאל איז אריינגעקומען א איד צו מהרש.

איך האב אמאל געזאגט אלע מיינע קינדער זענען די גרויסע גרויסע זאך אבער פון סוריקה קען איך אפילו נישט אנהייבן רעדן ווי גרויס זי איז. אמאל איז צו באקומען א בריוו פון רעבן מיט זייער שיינע טיטלען. מיין טייערע, מיין ליבע, הארציגע, אלע טיטלען. כ'האב דיך זייער ליב. ווייסט, מ'באקומט א בריוו, פון וואס דער רשי וויינט נישט איבער מיין בריוו, כ'האב דיך זייער ליב, און ביסט אזוי נאנט. האט זי אנגעפאנגען זייער שטארק צו וויינען. האט מען איר געפרעגט, פארוואס וויינסטו? זאגט זי, כ'האב אמאל געהערט פון מיין טאטן, פון רעבן, אז ווען א מענטש איז אין א קטנות הדעת, דארף מען אים זייער אויסרימען, דארף מען אים זייער אויפהייבן, כ'דענק איך פלעג אריין גיין צו מהראש, אריין צו מהראש זייער אסאך, זייער אסאך מאל במשך די צען יאר וואס כ'האב זוכה געווען צו זיין ביי מהראש, אמאל האב איך געקענט זיין פאר א שעה צוויי שמועסן, מהראש האט קיינמאל נישט געזאגט זעץ זיך אראפ, כ'האב געקענט, כ'האב מיך נישט גערירט פון פלאץ צוויי שעה.

ס'איז געווען דאנערשטאג נאכט איז געווען א שיעור, און נאכן שיעור בין איך אראפ אין צימער, און ס'איז געווארן א שירה פון די מענטשן וואס זענען געווען ביים שיעור, פלעגט נישט זיין קיין סאך מענטשן, ס'פלעגט זיין פֿופֿצן מענטשן ביים שיעור, איז געשטאנען א שירה, מ'האט געקלאפט אויפן טיר, ר' האט געדרוקט מיט די קנעפל, מ'איז אריינגעגאנגען. איינער געהאט צו רעדן איין מינוט, צוויי מינוט, דריי מינוט, און ארויסגעגאנגען, איז דער נעקסטער אריינגעקומען, שפעטער איז שוין געווארן א גרעסערע עולם, און מרש האט געזען אז דאס האט זיך צו ציען ביז פארטאגס, און מרש פלעגט וועלן גיין, מרש פלעגט ביינאכט שרייבן בריוון, דעמאלטס פלעגן די טייפערס קומען, מרש פלעגט רעדן, און זיי האבן געטייפט זייער שנעל. כ'דענק דיין טאטע פלעגט נישט זיין ביי די שיעור, פלעגט זיך אראפ לייגן דאנערשטאג נאכט צוועלף א איינזער פלעגט ער שוין קומען נאך די מקווה, נחמן, און מ'האט געזאגט אקעי שוין מ'דארף שוין גיין שרייבן ספרים, ער איז שוין אויפגעשטאנען חצות, מ'האט שוין ארויף געגאנגען מ'האט שוין געהאט א גרויסע סקרין, אן קיין קאמפיוטער, אן קיין באטענס און קיין מח, נאכדעם געווען א צווייטע טישל דארט איז געזעצן א טייפער און מען האט נישט געקענט רעדן און ער האט געטייפט זייער שנעל. איז געווען א סאך א גרויסע עולם שם ביי די שול ווען די שול האט זיך געעפנט האט דער ישיבה אנגעפאנגען מאכן א קאמפיין מען זאל קומען צו די שול. אנגעפאנגען שלעפן בחורים און געלייט זייט נישט קיין בטלנים די דור הצדיק. אנגעפילט דעם גאנצן בית מדרש פון מזרח ביז מערב. עד כדי כך אז די חברים אין היכל הקודש זענען געווארן ברוגז אויף מיר, וואס ברענגסטו דא מענטשן? וואס ברענגסטו? לאז דא רואיג! יא, דיין שכן וואס וואוינט אין דיין בנין, ער ברוגז'ט אויף מיר נאך עד היום, וואס ברענגסטו דא מענטשן? ברענג נישט דא קיין מענטשן, לאז דא, כ'האב געכאפט מיין ראש פאר מיך, צען מענטשן, עלף מענטשן, עטס אמאל געזען די בית מדרש פון מאראש? צוויי און פערציגסטע גאס? עטס אמאל געזען די בית מדרש? מען האט נישט אוועק געריקט די בימה, מאראש איז געזעצן אויף צפון ביי די פענסטערס, מען האט אראפ געצויגן צוויי טישן דא צוויי טישן דא, ס'אפילו נישט געווען פול. ווען עס איז געווארן פול פלעגט מהראש בעטן א בחור פון ישיבה פון די בחורים וואס פלעגן קומען פון יבניאל דארט פאר משלים זיין צו מהראש געוואלט האבן א מנין דו ביסט געווען אין ישיבה דעמאלטס? ניין. און איך בין געווען? ניין. פארדעם פלעגט מהראש בעטן א בחור זאל אנהאלטן די טיר קיינער זאל נישט קענען פארמאכן די טיר פרייוועט אזוי אז מהראש האט זיך גענדיגט האסט שוין געווינקען פאר די נעקסטע מענטש אריינקומען סאו האט אנגעפאנגען צו גיין שנעלער, עס פלעגט מיר נישט גיין אינמיטן די וואך, איך בין אנגעקומען אינמיטן די וואך מיטן טאג, מען האט געפרעגט וואס גייט פאר? וואס יעצט? מען האט מיך ארויסגעווארפן פון די מוסד ווי איך ארבעט, זעץ זיך אראפ, זעץ זיך אראפ, ממש מען איז זיי מחזק געווען דעמאלטס. פרשת וואס דו ווייסט, נישט לאנג צוריק איז געווען דא א מעשה אין בארא פארק א ישיבה האט געדארפט ארויסווארפן א מנהל ווייל מען האט אים געכאפט טוהן שמוציגע זאכן מיט בחורים, א חזיר א מנוול, דאנק דעם אייבערשטן מען האט דיך ארויסגעווארפן ווייל דו האסט אריינגעלייגט אין בחורים משניות. כ'האב דאס גערעדט צו בחורים פון אמונה, מען האט מיר שוין געהאט געסטראשעט א זמן פארדעם אז אויב איך נישט אויפהערן רעדן צו די בחורים פון זאגן משניות און פון רעדן צום אייבערשטן וועט מען מיך מוזן אוועקשיקן, איך בין געקומען פרעגן מהרא ש וואס צו טון, מהרא ש זאגט דו רעד נאך און נאך פון דער ערוך הלימוד און אז מען וועט דיך ארויסווארפן, און אלע בחורים מיט קומענדער, מיך איז געווען א שרעקעדיגע זאך צו הערן, ווייל איך האב נישט געגלייבט אין מיר. דאס הייסט בחורים גייען מיטקומען מיט מיר א אינגערמאן? דאס הייסט איך האב א ישיבה וואס זי קען האבן א ישיבה? דאס הייסט איך האב א ישיבה? איך בין גוט צו ארבעטן ביי יענעם? אייגענע ישיבה? וואס איך האב עס אפילו נישט געקענט הערן האב איך א געפאלגט. מיך ארויסגעשיקט מרן האט מיר געזאגט דו ווייסט נישט לאנג צוריק מען דארף ארויסווארפן א משגיח ווייל ער האט געטשעפעט בחורים און ברוך השם דיך מען ארויסגעווארפן האט דער עצי בחורים פון דרך הלימוד זיך מורא'דיג שטארקן ר' משה האט גארנישט געזאגט וועגן עפענען א ישיבה ס'איז געווען צוויי טעג פאר יום כיפור ר' משה האט גארנישט געזאגט וועגן עפענען א ישיבה ס'איז געווען צוויי טעג פאר יום כיפור נעקסטע טאג האב איך באקומען א בריוו פון מוהראש ערב יום כיפור עטס קענטס קוקן אין אשר בנחל. ערב יום כיפור שנת תשי ן ס' טז. עטס עטס קוקן און אשע מנחת און זען ס'כמעט נישט דא א טאג וואס זאל נישט זיין קיין בריוו, מוהראש פלעגט שרייבן יעדן טאג בריוון, גוזמות. חוץ ערב יום הקדוש איז אלץ דא איין בריוו. היינט איז יא ערב יום הקדוש, ס'איז נישט קיין צייט פאר קיין בריוון. כ'מיין א מכתב כללי פאר יבנאל. זאלסטו קוקן ערב יום כיפור שנת תשי ן ס' טז. מרן שרייבט אין די בריוו, היינט איז א טאג פון ערב יום כיפור, מלאכים יחו פייזען, ס'איז נישט קיין צייט פאר קיין בריוון, אבער איך האב געהערט אז מ'האט דיך ארויסגעווארפן פון א ישיבה, וואלט דאס מזכה געווען איבער הונדערט בחורים לערנען יעדן טאג חי פרקים משניות, וויל איך דיך מחזק זיין, מרן שרייבט נאר פינף זאכן, די ערשטע זאך, זיך נישט צוברעכן פון קיינעם, און מי יתן דו וועסט עפענען א ישיבה, עס מוז נישט זיין אויפן רבינ'ס נאמען, עפן א ישיבה, זעה דו האסט א שפראך צו בחורים, און וועסט צוזאם נעמען בחורים און מחזק זיין, דעמאלטס האט מוהרא ש מיך געהייסן זיצן, נו אסאך מאל מען דארף שמייכלען צו א מענטש, שמייכלען צו א מענטש, נו, שמייכלען צו א מענטש, כ'דענק שוין נישט וואס כ'האב געוואלט צוקומען, נו וואס האב איך געוואלט צוקומען אבטולא, אוועק געפארן פון די שמועס. אויב איך זאג פאר די אינגעלייט אז דו האסט שוין א שטוב מיט קינדערלעך, נעמסט אריין א גאסט, ס'איז א שטוב מיט קינדער, מ'האט שוין קינדער וואס זיצן ביים טיש, א קאפל, שנה ראשונה, שנה שני', שנה שלישית, א מאן און ווייב, נעם שוין, מיש נישט דא קיין יוצרות, דאס מאכן הכנסת אורחים דא אין דיין הויז, וועט זיין ביטער ביטער, נישטא קיין הויז, גארנישט דא נאך אביסל. נעם נישט אריין קיינעם אין דיין שטוב, האט חתונות פרייוועט, ווארן די חתן, איך ווארן דיך מיטן לעבן, אויב ביסטו א בעיבי און דארפסט אטענשאן, וועסטו זוכן אטענשאן אויף אנדערע וועגן, מען מעג זוכן אטענשאן, זאג אייביג פאר מיינע קינדער, ווער דארף אטענשאן? זיי שעמען זיך צו זאגן, זאג איך, ס'איז זייער געזונט צו זאגן, איך. אטענשן צו וועלן צו וועלן אז מען זאל קוקן און מען זאל זיך רעכענען מיט מיך, ס'איז א געזונטע זאך, אבער טו עס אויף די ריכטיגע וועג, ווייז נישט דיין אפארטמענט, ברענג נישט אריין קיינעם אין דיין שטוב, דיין ווייב לייג נישט ארויס פאר פאר מענטשן, כ'ווארן דיך בעיבעלע, בעיבעלע איך ווארן דיך, פאר אלע חתנים, ווילסט דיך שאו-אפן, מאך דיך א שיינע טלית בייטל מיט. אלע סארטן בליטשקעדיגע שטיינער, עס ווייזן פאר יעדן איינעם איך בין שוין חתונה געהאט, לאז דיין ווייב אין די זייט, עס ווייזן דיין קאר פאר חברים, לאז דיין ווייב אין די זייט, זוך איר נישט צו שלעפן צווישן חברים, ווייל באלד איז נישט דא קיין שטוב, נישט דא קיין הויז. און אז דו ווילסט קען איך דיר ברענגען דא. וואס האבן נישט געפאלגט און זיי עלטערן זאגן זייערע טעותים וואס זיי האבן געמאכט און ווען זיי האבן נישט געוואלט אויסהערן די ראש ישיבה. זיי ברענגען דא א איינעם וואס האט נעבעך אויך געדארפט די גאנצע שטוב איז צופאלן. איך ברענג ער זאל רעדן צו דיר. אויך א אויבער חכם האט געלערנט בישיבה און ער האט געטראכט ער וועט יא מאכן הכנסת אורחים ביי זיך אינדערהיים. ער וועט יא טראגן די ווייב פאריען דא און דארט. ניין ס'איז אליינס ווייל די ווייב. דא געלאזט אלעס. שיינקייט פון א פרוי איז ווען ס'איז איידל, דאס איז די שיינקייט און די רייכקייט פון א פרוי. דאס איז די שיינקייט דאס איז די מעלה פון א פרוי, ס'איז איידל, ס'איז פריוואט, אשתך כגפן פוריה בירכתי ואעשיך, דאס איז די שיינקייט פון א פרוי. איידל, פאר מיך, פאר די מאן, נישט פאר חברים. דארפסט אטענשאן, זיי רעדן פון דיין ביזנעס און פון דיין דזשאבס און שוין מאכן ביזנעס קארדס פאר איידיע וואס דו האסט און שוין לאזן פרינטן אפאר טי-שירטס מיט א נאמען קאמפאניס און זאגן פאר יעדער אז דו האסט א קאמפאני שמאמפאני און האסט א ביזנעס קארד און דא האסטו מיין קענסט שוין אנהייבן צו בויען וועבסייטס אפשר זאלסטו דיך אליינס בויען א סייט און דיסט אליינס קוקן יעדן טאג בחורים יעדער צווייטער נאר עפנט א וועבסייט און. ווער גייט אינוועסטן אין דעם ווען ס'גייט קומען? שוין, לאז דיין ווייב אין די זייט. שוין דא קינדער ביים טיש, זיצט שוין א יונגעלע, מיידעלע, קליינע קינדערלעך ביים טיש, נעמסט א בחור ביי די סעודה, זאג איך פארצייל, פארצייל פאר דעם בחור אז דו האסט אויך געווארט אויף א שידוך, פארצייל אים איך בין געווען אין ישיבה, איך האב געטראכט יעדע אנפאנג זמן, נאך א זמן ווי איך בין פערטיג מיט ישיבה, איך דראפ אלעס. אין אמעריקע זאגט מען איך דראפ אלעס. דו ביסט אמעריקאנער, ניין? אבער דיין זון קען שוין נישט די אמעריקאנע ווערטער. איך לאז אלעס אפ. און וואס איז זיין יעצט? יעצט גייט אלעס זיין גוט? ווייסט, איך לאז אלעס אפ. כ'האב נישט קיין כח. מילא א זומער זמן, ווייסט, פסח, דאן פארט מען אויף מירון לג בעומר, שביעות אין שטעטל, א דזשאב, זומער. ס'איז צו, א גאנצע ווינטער זמן. איך קום נישט צוריק אין ישיבה. אין מיניסטעריום פון א אינגערמאן ווי ער דערציילט ער איך ווייס נישט פארוואס די געלייט טוען דאס נישט אבער זיי האבן אזוי סאך שיינע זאכן צו דערציילן ווי די ישיבה איז די פופצנסטע יאר ארי ביסט נישט געזיצן דא אין ישיבה פארשמארעכעט יעדע אנפאנג ווינטער זמן געדענקסט ארי? כ'רעד נישט ווען ס'איז שוין געקומען מער שבת צייט, האט ער שוין אנגעפאנגען צו באשטעלן די פארטי באס פאפירען, איז שוין געווארן די די זאך אין ישיבה און נאך בין הזמנים א נסיעה אויף ארץ ישראל, מ'רעדט אנפאנג ווינטער, האסט נישט געטראכט איך גיי אוועק לויפן, איך גיי אוועק לויפן. און ער איז אוועק געלאפן, און א שטיק צייט יעדע שבת ווען האב איך זיכער צובראכענע בחורים דא, יעדע שבת זענען זיי געפארן אין א אנדערע שטאט אין אמעריקע, א אנדערע סטעיט, געזוכט עפעס א חבד הויז פאר שבת, מיר האבן זיך נישט געטראפן דאס פלאץ, מיר זענען אזוי צובראכן, איך האב גארנישט געזאגט, יעדע שבת, און וואס האט ער געגעסן דארט? קארן מיט רייז, ביסט אמאל געווען אין א חבד הויז? ס'איז אמאל געווען א חבד הויז, זייער זייער הייליגע אידן האבן זיך מפקיר צו זיצן דארט איך ווייס ווי אין א הרה ארערה'ט און ער ווארט א איד זאל אריינקומען און שוין, אבער אז דו האסט א אז דו האסט א אידישע שטוב וואס מ'געט דיר פיינע עסן און קומסט אן אהין דארט מ'געט אביסל קאלטע קארן מיט אביסל מאשרום מיט רייז שוין און אוועקגעלאפן פון ישיבה שוין אבער ברוך השם אז מ'דערהאלט זיך וואס הייסט דערהאלט זיך איך נעם מיין משניות יעדן טאג, איך נעם מיין גמרא יעדן טאג, איך בין אזוי פרייליך צו הערן סיומים, די האסט מיר אויך געמאכט א סיום נעכטן, וואס האסטו מיר געזאגט שלומי?